Pondok Pesantren Al Islah Darul Islam, Pasar Arab, Pekan Arba. Di Tungkal tu ada ngarannya Pasar Arba. Pasar tu dengan pakan tu sama tu. Pekan tu mungkin Melayu, pasar tu tahu bahasa napa. Arba tu bahasa apa deh? Arba tu apa? Hari Rabu kah? Ulun satuk suah batamuan makalah, Allahu a'lam hadis ka ulama kah? Ada kaya ini bunyinya ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa wa qad tamma jar. Tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu melainkan mendapatkan kesempurnaan. Di tungkal tu kalau ada ya tuan-tuan murid, wali murid maantar anak ke pondok pesantren ujar ayah almarhum Kiai Haji Ali kena masuknya ja sidin hari Arba lah barangkali itu tu ya.

ya hadir khusus lagi ya roh Nabi itu pada semua ya Maulid Ad-Dibai yang dibaca. Ada ngaran Maulid. Ya wah ini kita Maulid sing tuturan. Ya Habib Ali sahibul Maulid ini amalan sidin Maulid Dibai.

Nah halus-halus nih kayaknya belum lagi waktunya. Yang tuha-tuha gin bersabar juga. Karena nikah ini bapak-bapak dalam kitab I'anatut Talibin ibadatun mustamirrah hatta ilal jannah. Ndak ada ibadah yang sampai ke surga kecuali nikah. Sembahyang ndak ada lagi di surga ndak ada. Jadi bila hendak kada sembahyang kena aja di dalam sur surga. Puasa kada ada lagi juga.

ya baapi-api kita doakan dua mempelai ini hidupnya sakinah mawaddah warahmah firman Allah taala kullu nafsin dzaiqatul maut ujar orang balaghah napa tuh kada pas dengan muqtadal hal aja tuntutan keadaan aturannya napa kah ya

Nah ningatkan kismun yamutu tapi wala hasralahu satu bagian yang bernyawa itu kena akan mati cuman mereka kena mati kada dihalau kada dikumpulkan padang mahsyar meka tidak menamui mizan kada batamuan lawan hisab kada niti siratal mustaqim kadada surga kadada naraka kira-kira tolong jawab bubuhan siapa ini Bubuhan hewan. Nah, alhamdul, alhamdulillah. Hewan itu wala hasra lahu. Inya kada dibangkit kita kena. Biar kaya apa hewan itu meninggalkan kewajiban kada dituntut. Hewan kada sembahyang kada apa-apa. Ya. Hewan nyuntan apa namanya pucuk ubi kawan kada apa-apa. Paling yang ampun kambing yang bedosa. Wala hasra lah.

Ya, mudahan selamat kita amin. Paling ringan siksaan neraka api neraka tu paling ringan panasnya atau nang paling kada panas. Ya, diandak di bawah telapak kaki kita ni bara api itu yang kada panas itu. Ya yang kada panas itu diandak di bawah talapak kaki kita bara api neraka tu yaghli fihima dimaghuhu sampai ka utak mendidihnya. Kada kuat kita. Nah, tu handak diitung-itung, dipikir-pikir tu. Kira-kira napa penyelamatnya? Mudahan kita hadir pada malam hari ini selamat nih. Ya, dari bandaman api neraka. Amin. Ya.

Sama pendapatnya, amun disambat ngaran Nabi, amun disebut ngaran Nabi kada baca shalawat maka hukumnya badosa, menurut dua orang ini. Maka supaya kita kada tamasuk pendapat dua orang ini, kalau disebut ngaran Nabi baca shalawat. Al-Bakhil.

Sebelum kita lanjut, ulun handak becerita, di dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada kisah seorang pedagang, nah nih yang bubuhan bedagangan nih, ada pedagang pian inya beisi tiga lembar rambut Rasulullah. Ya tiga lembar ramput tu diandaknya dalam laci. Bila orang belanja duit itu andaknya ambilnya rambut nabi bacakannya salah tiupnya bacakannya salawat bacakan salawat tiupnya wah barokah ini laris dagangannya nah ini pelaris dagang salawat inilah wajar kalau ulama madahkan anna salah tuksirur rizqa aja salawat tu membanyakan res tapi ada lagi

Bisi dua orang anak laki-laki. Rupanya dua rambut tiga halai ini dibagi juga oleh anak nang berdua nih. Karena rambutnya tiga, orangnya berdua, satu ganjil lah. Sebuting seorang. Yang sebuting, ujar yang dangsanak nang tatuha, nang rambut sebuting ini kita tatak, kita bagi dua. Ujar dang ading, jangan, jangan ini rambut Rasulullah nah, Cuba urang cinta dengan rasul lah kaya saidina siapa tu yang tapacul picinya waktu beperang tu di dalam kupiahnya ada rambut nabi saidina yang di perang siapa yang di perang uhud yang sawat meijik ijik nabi tu tapi islam khalid bin walid iya kah khalid bin walid waktu perang uhud belum masuk islam lah itu khalid bin walid setelah islam itu

Kurang satu seratus berarti berapa? Sembilan puluh sembilan nah. Sembilan puluh sembilan pernah ikut perang. Tapi Khalid bin Walid kada mati di peperangan. Kenapa kada mati di peperangan? Jatah mati di peperangan nda ada. Handak nyarah bebunuh diri kena kada jadi dapat surga. Ya, antuk. Kalo inya dede mati jetah mati di peperangan kada mati ya di badan Khalid bin Walid kada lebih dari pada sejengkal kecuali ada bekas panah beparang aja pang gawian cuman kada mati di peperang kada mati di peperangan subhanallah Khalid bin Walid jadi rambut Nabi tadi ujar nang ading jangan dipotong Ujar nang adik jangan dipotong, ujar nang kaka potong. Ya ujar nang kaka dipotong nih kita bagi dua, ujar adik jangan. Ujar nang kaka potong dua kita berbagi separuh setengah seorang kita. Ya, sebuting apa namanya satu tambah lagi separuh, sebuting setengah lah

Shallallahu alaihi wasallam. Mestinya masuk neraka, tapi karena dapat syafaat kada jadi masuk neraka. Bal yadkhulunal jannata, bahkan mereka masuk ke dalam sur. Hadhihi syafaah mukhtassatun bihi Shallallahu alaihi wasallam. Syafaat nang ini nih Nang bisa maulah urang kada jadi masuk neraka, ini khusus yang bisa memberikan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasal, yang lain kada kawa. Nah, dahan kita selamat dari api neraka dengan barokah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Nah, syafaat nang ini kada khusus lawan Nabi. Ini bisa juga memberikan syafaat para ula, ulama, para auli, aulia, para malai, para anbi, nah, para anbiya. Nah, itu bagian syafaat.

Untuk membuktikan ikhlas apa kada aku ngarang jurumiah, tuntung ngarang beliau bawa jurumiah itu ke pinggir sungai. Amun dilabuh ka sungai basah, malabuhnya ka sungai, pertaruhannya, lain diambunkan di atas hatap rumah. Ini dilabuh ka banyu, jar sidin, amun basah dilabuh ka banyu, kada ikhlas aku mangarang. Waninya urang bahari kaya itu lih. Malabuhnya ka banyu, mun jakanya di ambunkan samalaman kada kana banyu masih mandingan lagi, ini ka banyu malabuhnya han, maraha kada tarsebar daripada kada daripada kada es. Coba lihat julmiah, di makkah ja urang balajar julmiah, tulak ka makkah kena mudahan sampai ka makkah ada kitab julmiah ya ada kitab julmiah, sakali di labuh. Sakali di labuh Jurmiyah itu bulik Imam Ahmad Asan Haji sakalinya kitab Jurmiyah tadahulu sampai ka mija. Haa tu. Mudahan ikhlas kita barataan amin. Mudahan guru-guru ikhlas amin. Cuman mohon maaf lah, ikhlas tu bukan berarti amun dibarii urang kada bulih maambil kada. Nya bisa urang mamaham ikhlas nih. Kada payah bayar SPP. Ya. Kada kayak itu ikhlas tuh andaknya dalam hati. Al ikhlas sirrun min asrari ujar Tuhan dalam hadis kursi. Ikhlas itu adalah satu rahasia daripada rahasiaku. Istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi.

Mungkin ganal ulun madahkan kalau guru-guru, masyayikh, guru-guru, asatiz di sini dihargai, dihadiahi mungkin ganal kalau sajuta itu, mungkin kada sawat sajuta. Tapi itulah, banyak bukan berarti kaya. Kita tu minta lawan Tuhan cu, minta cu, minta cukup apa minta banyak? Minta cu, cukup. Pilih banyak apa cukup?

Tapi kalau yang handak ditukar dua puluh juta pasti kada cukup. Wah biar bagajih saratus juta, ada kah gaji orang saratus juta leh? Eh. Cakahnya bisa sambat saratus juta gajih-gajih napa leh? Andai kata nah, saratus juta gaji, saratus juta pendapatan umpamanya hasil ini hasil itu. Tapi kalau yang handak ditukar dua ratus juta pasti kada cu. Andai kata jar Nabi inya beisi dua lembah, isinya lembah tu amas keduanya, niscaya inya mancari lagi lembah emas nang nomor tiga. Dapat tiga nanti handak ampat, dapat ampat handak lima, balum puas inya kalau kada tanah diganjalkan di mulutnya. Subhanallah. Mudahan sugih barataan. Amin. Siapa orang sugih? Orang sugih adalah orang cu. Siapa orang pakir? Orang kada cu. Iyakum wa tam'a fa innahul faqrul hadir. Takuti ja nabi yang ngarannya tamak, yang kada pernah cukup-cukup itu. Ketahuilah, tamak itulah kata Nabi yang dikatakan pakir yang sebenar-benarnya. Kadada pakir tu nang kada tapi beduit, kada. Yang pakir tu nang kada cukup tu yang pakir. Yang kaya yang cu cukup kada cukup tu andaknya dalam ha dalam hati. Baarti karna kita barataan baisi hati, baarti kita bisa jadi urang kaya, bisa juda jadi urang pa pakir. Subhanallah. Jangan ragu-ragu lagi.

Kita tu diperintah Nabi, berarti Tuhan memerintah, suruh nuntut il. Kenapa maka suruh menuntut ilmu? Karena memang Tuhan hendak memberi. Ya. Berarti kalau udah hendak nuntut, berarti kada hendak berian tu, berian Tuhan. Nah, ngalih. Ni pribadi ulun haja lah untuk menangkal masa sekarang ni jar orang zaman global kah ya serba moderen ya tapi kemoderenan tu alhamdulillah kalo di pesantren agak tekurang lah leh ni kada behp kalo ha kada behp ya begaul kada bebas kalo keluar pondok kada bebas nda apa-apa ya. Berakit-rakit ke hulu ja lih, berenang-renang ke tapian kah? Ha, sakit-sakit dahulu, marah ha pian, marah ha ikam dengar tahun ni kelambu buruk, esok kelambu buruk lah, marah ha kawan kelambu hanyar, awak ni tahun ni kelambu buruk, tahun dudi hancur, ganti pula. Kada papa. Ya. Ngalih kita kalau kada beilmu ngalih. Ya.

Insya Allah tidak gampang kita mengatakan wali dan kita tidak mudah meremehkan orang. Ini memadahkan orang wali, guru nang lain tidak ada apa-apa lagi, ngintu pang yang wali sorangan. Belajar kada mau lagi lawan yang lain. Kenapa? Yang wali seikung tu pang. Padahal wali-wali tardahulu nyuruh banyak-banyak beisi guru. Ini ada guru yang kalau muridnya belajar lawan orang lain sarik. Kira-kira ini kaya apa ini? Kada payah lah, yang penting guru maajarkan kitabnya jelas. Wali kah kada wali belajar aja. Amun kada wan wali kada mau belajar. La ya'riful wali ya illal wali. Kada tahu wali kecuali orang tu wa, orang tu wali juga. Ya. Jadi kita belajar ini supaya kita jangan mudah kagum, supaya kita ini jangan dibunguli orang.

Jadi bejalan santriah tu betiga membuat orang yang di luar sana tu kagum melihatnya. Sehingga jar wahini handak mancari cara kaya apa supaya dapat lawan santriah itu. Pura-pura ai apa namanya bisa bebahasa Arab. Cuman walaupun pura-pura betakun juga. Cuman karena bungul, nah ini dibunguli orang. Betamunya lawan santri putra. Inya batakun, anu jar, amun I love you, nah, I love you tu bahasa Arabnya apa jar? I love you tu bahasa Arabnya apa? Ya, ujar nang santri putra ni, inya tahu urang ni jelas kada tahu bungul inya, ujarnya anta rajulun, anta rajulun, jarnya kada panjang. Insya Allah kawa haja mahapal. Inya bakal jadi bahannya kena nih. Bila pertemuan lawan santriah yang tulak ke pasar tuh, inya handak meutarakan I love you tapi dengan bahasa Arab, anta rajulun. Karena bungul, dibunguli orang. Nah kita kada mau kaya inilah. Kada mau kaya ini.

Urang bebinian dipadahkannya lalakian. Sangkanya antara julun tu aku cinta padamu, padahal antara julun tu kau laki la. Karna bungol bantainya jua, jadinya nang binian tu antara julun bulik inya kada hingkat guring, batiga langsung narima aku. Padahal urang madahkan kau yang lalaki, kami nyata-nyata bebini dipadahkan lalaki. Nah.

Yang paling membedakan orang beilmu kada beilmu pertama amal nyata sudah. Kemudian pandir. Nah, pandir ini ketahuan, alim kadanya ketahuan. Mohon maaf pian lah, kalau bepakaian mohon maaf nih nah. Ulun nih jaka ulun andaki jubah di luar Andaki jubah di luar, batungkat ulun datang ka sini, kurang-kurang ada nyambat kaya guru sakumpul jar. Mungkin lah, kanapa nurut pakaian, nurut pakaian gam gampang. Gampang.

Bisa. Begimit bepandir, nuruti tuan gu. Tapi mun isi pandir kada kawa dituruti, begiring dengan ilmu ilmunya. Ya. Dah hingkat. Jar Saidina Ali karamallahu wajah. Jar Saidina Ali nih. Aku jar Saidina Ali kalau betamuan lawan orang, orang tu langsung bepandir. Aku tahu siapa urang tu, langsung tahu aku, karna inya bapandir. Jadi kita ni kalau bapandir lakas ketahuan orang. Takallam tu'raf, bapandir kau, niscaya kau akan dikenal orang. Siapa kau sebenarnya, tahu urang gara-gara kau bapandir. Pintar kadanya, bungul kadanya ketahuan gara-gara pandir. Yang ngalihnya awak bungul banyak pandir. Tapi jar Saidina Ali, amun urang aku batamu lawan urang kada bapandir jar sidin, aku butuh waktu dua puluh empat jam handak mangatahui siapa urang nang kada bapandir ini. Ya, subhanallah. Ikam sudah berapa tahun di sini, Deng? Setahun lah. Harus tahan lah. Ya ujar ayah di tungkal tu nuntut ilmu tu jar sidin salikur tahun, imbah tu amalannya salikur tahun watuguli wacangkali. Nah itu jar sidin kalah handak dapat ilmu. Ya, tahu lah ikam lah anu lah, tugul tahu lah. Cangkal tahu. Kalau bahasa agamanya istiqo, istiqomah lah, tugul wa cangkali. Datu kalampayan, Haji, Datu kalampayan ulun lihat di manakibnya, 30 tahun di Mekah, 5 tahun di Madinah, 35 tahun. Datu Kalampayan tu di Mekah selama tiga puluh tahun itu di dalam manakib sidin tu kada tahu jalan di Mekah tu melainkan dua haja yang tahu pertama jalan nuju ke Masjidil Haram yang kedua jalan menuju rumah guru

Nuntut ilmu 30 tahun nah. Han. Ya. Apalagi kita mungkin yang IQ kita mungkin bawah aja, tapi kada apa-apa itu. Karena kita nih orang nih kalau belajar kada pendapatan itu pahalanya ganal daripada nang pendapatan.

Bekilat-kilat ha. Bila dicucuk di situ bisa keluar duit. Apa ngarannya? Ha, ATM tahu lawan ATM rupanya. ya. ATM ada ATM. ATM tu di dalam situ bisa amun dicucuk duit bisa berapa haja micik angkanya tu keluar duit.

Milih mana? Mangalih nih ikam ngalih milih mana di antara dua nih? Milih AT. Kenapa ikam milih ATM? Karena ikam tahu dalam ATM tuh ada duit. Ya, mun tahu tuh ngarannya il ilmu. Milih ATM orang beilmu daripada duit tunai. Cuba mun kada tahu. ATM tu dikiranya mamainan ja. Bawa ka mall tu, gisik itu kawa main sapida-sapidaan tu. Pasti inya mamilih duit saratus ri. Tapi karna inya tahu dalam ATM tu bisa kaluar duit, barti tahu tu ngarannya il, mamilih ilmu. Walaisa syai'un a'azzu minal ilm, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada il, ilmu. Subhanallah.

Ini anak harus tahan, ayah mamanya harus tahan jua. Ini ayah mamanya salihalihati ka pondok. Nah, ka ini tangan anak nah. Kada kawa rapat lagi nih. Maarit karna benanah, baarit gatalan. Itu kada payah ubatnya pian. Ampih haja pesantren, ampih itu kureng tuh. Tapi pilih ampih apa pilih ilmu? Yakin itu tidak akan bertahan lama. Hanya mem, hanya mencoba. Bujur apa kada handak nuntut ilmu? Ini yang bepandir orang yang pernah dipesan kada supan lagi minta kipasi lawan kawan nah. Panas awan gagatalnya. Kalau kalau pian kalau kada tahan dalah bulik aja dah. Tapi alhamdulillah dahulu ulun sukolah di Tungkal tahun sembilan ampat pertama santri pertama al baqiyatus shalihat itu untung dahulu handphone nda ada mama tu tahun pertama satahun hanya datangi jaka sidin datangi tiap bulan bisa kada tahan juga malihat anaknya ba pian ka bukan banyu yang kada tiis tu banyunya kaya lika-likat tu nah malilihaan sampai ke bawah. Kada supan lagi minta minta tapaan pinta kipasi lawan kawan. Tahu apa cerita bedusa kadanya kawan melihat kaina dulu. Subhanallah. Tapi buahnya yang kita pikirkan wa abdalul a'mal ahmazuha. Amal itu yang paling utama, paling abdal amal itu kata Nabi begiring kesusahannya, beratnya. Semakin berat, semakin ganal pahalanya. Amin.

Maka Al-Imam, Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad itu mengatakan sembahyang malam itu termasuk pahalanya yang sangat besar, sembahyang tahajud yang dikerjakan setelah bangun tidur itu pahalanya besar, kenapa alasannya? Karena kata beliau, ibadah amun digawi imbah guring itu berat dengan nafsu, makanya pahalanya ga ganap. Amun kada beibadah imbah guring kada berat ga? Makanya subuh barjamaah paling besar pahala berjamaah sembahyang subuh setelah sholat jum man shallal isya was fi jama'atin fakaannama qoma nisfal lail siapa sembahyang isya bejamaah seolah-olah inya bangun beibadah setengah malaman. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah, siapa yang bajamaah subuh seolah-olah inya beibadah semalaman suntuk. Yang barokah ilmunya, isya berjamaah, subuh berjamaah, bahkan tiap-tiap waktu berjamaah apalagi di pondok pesantren ringan berjamaah luar biasa. Barokah umur, semalaman bisa jadi tangah dua ma.

Kita nyambung pulang bebulik kisah tadi lah. Nah, jadi yang benyawa tu ada berapa yuk? Ada ti. Pertama tadi yang benyawa tu kada ada kada ada dibangkit kina, kada dihisap, kada di mizan, kada ada surga, kada ada nera kecuali nanti ada binatang-binatang yang sudah ditentekan Tuhan masuk surga kaya apa anjing ashabul kahfi, hut-hutnya Nabiullah Sulaiman.

Ada lagi yang bernyawa itu dihalau, inya imbah mati dihalau, di dunia dihalau, di akhirat dihalau. Ini ialah bubuhan para nabi, bubuhan para wali wa wali. Makanya nabi kita itu sembahyang waktu Isra Mi'raj meimami para na.